Nilqawkom għal shooter u nistennew biħġarna l-konklavi xwara Champions League. Sena tinħol biex dik tal-Maltin. Veru, għad jitkellem fuqhom. Intom jekk taraw xaġa interessanti dejjem ftakru tistgħu tibatulna jew email fuq shooter@danusan.com jew inkella tistgħu tibgħatulna WhatsApp hawnhekk.
Issa, ħa nkompli, konna qed nitkellmu. Fuq il-konklavi.
Il-konklavi, mela x'ħa jiġri? Konklavi taf jiġifieri kon klavi. Jiġri għaliex x'għamlu jaqbduhom, isakruhom u qabel ma jieħdu d-deċiżjoni iħalluhom hemm ġew li jħorġuhom. Issa mbagħad jitla' d-duħħan, issa jekk isibu papa jitla' abjad, jekk ma jsibux dejjem jitla' isfel. Issa dis-sena ma nafx saritx qabel il-biċċa xogħol, imma malli ħa jitla' d-duħħan abjad ukoll ħa jindaqqu l-qniepen mad-dinja kollha. Issa il-programmi kollha jista' jgħidulhom dawn. Aħna qegħdin mal-Malti li ħa jkun qed jikkordna l-qniepel ta' Malta kollha għaliex hu ħa jieħu s-sinjal minn Sqallija. Bravu mela.
U tkun koordinat.
U kif jara d-duħħan u jisma' qniepel ħa jkun hu illi ħa jkun qed idoqq il-qniepel ta' Malta. Vini!

Eh, kollu moħni, moħni, xqan lija, jena fil-fat tant nara li minn hawn nista' ngħidlek in-number plate tal-karozza u karozza x'inhi minn hawn. Għana għajdli. Għatuttos.
Għadek x'inhi dik? Eħe.
Oh, daħlek fil-karax, għax kieku ngħidlek, imma leħ daħlet li. Mhux hekk.
Jiġifieri fem li ftit, mela d-duħħan se joħroġ mill-Vatikan. Ejwa. U mbagħad kulħadd jaqbad idoq il-nieper. Ejwa. U inti ma l-estet isma' l-ħoss iddoq ukoll.

Ojja, ma ma jrid ikollok naf. Naqerbu s-suġġett u mill-Papa nitkellmu fuq il-President tal-Ewropa. Mezzola.
Mezzola. Illi qalet illi għandha fiduċja kbira li sensibu Elon Musk f'Malta wkoll. Araw. Jiena nixtieq li nara, issa tista' titkellem dwar jekk taqbilx miegħu hekk, Elon Musk Malti. Qalet ukoll li għandha fiduċja sħiħa għat-tfal. Jiġifieri meta tmur iżżur l-iskejjel. Inkun għal hemm lilhom masks jiġru. Ħa ngħidlek meta mmur l-iskejjel u niltaqa' mat-tfal nara li għandna prospetti enormi. Imma t-tfal tagħna.
X'jaħsbu dwarha din? Eh ma nafx, għandna tfal, għandna tfal.
Hello! Irgħu x'fenek u jiena l-Laborist. Hello! Jiena Xammura.

Jiena taħseb li nkun tajjeb biex nkun bħal Elon Musk nifhem fl-ispazju. Nifhem li inti laburist, il-laburisti maqtuwajn mir-realtà, allura nemmen li jista' jkun li tkun tajjeb, imma għandek problema. X'inhi? M'intix intelligenti. Allora intom għarrajt tistaw? Aħna nistaw għax aħna mbagħad intelligenti ħafna tifhem. Ma xi jrid ikollok biex tkun bħal Elon Musk? Ħafna flus u tkun viċin tal-politiċi tkun intelliġenti. Mela ħi aħna għandna ċans kbir tal-Laburisti. Għax jintex kemm naf nies bil-flus huma viċin tal-ministri. Eh, ma mhux intelliġenti għax kieku magħna. Mhux jinżara nissi mmur fil-qamar. Aha, ah, jiex ma jtilhom, ma skanka hotel għandu. Fuq il-qamar?
Mm. Ġoxxilhom ma skandu hotel fil-qamar. Għanajdlek, għanajdlek. Importanti li jekk tkun ħatmur fuq il-hotel ta' Elon Musk fil-qamar, għara li ma jkunx mimli. U kif għan indun jekk jkunx mimli jew le? Tindun għax ikun full. Full xiex?
Full mur. Għax fimta, teta xinjurant.